Ähliňize salam dostlar! Hemmäňizi Dünýä Futbol kanalynda hoş gördük! Biz bolsa futbol täzelikleriň ikinji bölümine başlaýas. Çaýjagaşyňyzy, kökäňizi alyň! Futbol dünýäsinde soňky täzelikleri tanyşdyrjak. Başlamazdan ozal laýk, teswir, jaňjal goýmagyňyzy haýyş edýän. Ýöredik. Bawariýa topary eger Lewandowski bilen şertnamaň möhletini uzaldyp bilmese, indiki tomusky transferde Timo Werneri ýa-da Erling Holandy öz toparyna çagyrjakdygyny aýtdy. Mançester Sitiniň baş tälimçisi Luka Modriçi toparyna getirjek bolýar. Bellik, Modriçiň Real Madrid bilen şertnamasy iki müň ýigrimi ikinji ýylyň tomusynda gutarýar. Pep Gwardiola bolsa öz gezeginde garşy däl diýip Mançester Sitiniň ýolbaşçylaryna aýtdy. Belläp geçsek, horwatiýaly orta goragçyny biraz öňräk Bekhemiň Maýami toparyna geçjekligi barada hem maglumat bardy. Ole Gunnar Sulşer portugaliýaly ýyldyzy Nýukasl topary bilen oýunda birinji minutdan oýuna goýberdi. Ronaldo öz gezeginde dubl edip, birinji oýnuny Mançester Ýunaýted üçin gowy notada başlady. Gollary bolsa ekranlaryňyzda görüp bilersiňiz dostlar.

Oýnuň hiline seredende Messi bilen Ronaldu menden gowy däl. Ýöne o tarapdan seretseň trofeý utmakda men Ligi Çempionasy alyp bilmedim. Ýöne men bilip bilmedim, şu Altyn topy nämäň esasynda berýänlerini. Men bir ýerde duramok, umuman meň pikirim dünýäde iň gowy oýunçy Ronaldu Messi däl-de, men diýip şwesiýaly hüjümçi žurnalistlere jogap berdi. Altyn top barada aýtsak öňde barýanlaryň sanawynda Lionel Messi gazanjaklygy gaty mümkin. Onuň hakykatlygyny bolsa ýylyň ahyrynda bileris dostlar. Paris Sen-Žermeniň treneri Liga çempionyň çäginde öňümizdäki Brýuge bilen oýnaljak oýunda Mbappe, Neýmar, Messi üçüsi bilelikde oýny başlar diýip belledi. Fifa ýigrimi iki kompýuter oýnunda iň güýçli üç futbolçylaryň atlary belli boldy. Netije ekranlaryňyzda. Russiýanyň Zenit toparynyň samolýody Londona Çelsiniň garşysyna oýnamak üçin uçdy. Eýranly türkmenimiz Serdar Azmun bolsa salam ýollaýar. Italiýanyň Roma topary Joze Mourinýonyň tälimçiliginde başlangyç üç oýny hem utdy. Şunluk bilen, Roma topary Italiýanyň çempionatynda birinji orunda barýar. Karim Benzema Ispaniýanyň çempionatynda Selta bilen oýnalan oýunda het-trik etdi. Toparlaryň arasynda duşuşyk bäşlikli Real Madridiň peýdasyna gutardy. Italiýanyň Ýuwentus topary Serie A-da üç oýunda bir oýunam utup bilmedi. Öňräk Ronaldo Ýuwentusy düşürýär, Ronaldo Ýuwentusa uly üstünlik gazanmaga päsgel berýär diýip, Ýuwentusyň muşdaklary diýipdi. Ýöne gynansak-da, Ronaldosyz Ýuwentus beter şu wagt aşak düşdi. Biankonerlere bolsa şu möwsümde näme bolsa-da üstünlik arzuw edýäs. FIFA-nyň täzelenen reýtinginde milli ýygyndymyz bir ýüz otuzynjy ýerde. Lionel Messi öz milli ýygyndysy bilen Boliwiýa ýurdy bilen geçirilen duşuşykda het-trik etdi. Şunluk bilen öz milli ýygyndysynyň adyndan köp gol uranlaryň hatarynda futbol legendasy Peleden ýetmiş dokuzynjy goluny urup Peleniň rekordyny geçdi. Tälimçi Gus Hiddink tälimçilik karýerasyny tamamlady. Real Madridiň hüjümçisi Asensio üç toparyň teklibine garşylyk görkezdi. Asensio Madridde esasy düzümde hemişelik ýer almak üçin göreşer. Indi bolsa Ýewropanyň iň güýçli çempionatlaryny şu wagt wideo düşürip durkam haýsy toparyň näçenji ýerde barýandygyny görkezeýin. Angliýanyň çempionatynda birinji ýerde on utugy bilen Mançester Ýunaýted öňde barýar. Bundesligada bolsa birinji ýerde Wolfsburg öňde barýar. Italiýanyň çempionatynda aýdyp geçişim ýaly Roma birinji ýerde barýar. Fransiýanyň çempionatynda Paris Saint-Germain birinji ýerde barýar. We La Ligada birinji ýerde Real Madrid öňde barýar. Dostlar, Dünýä Futbol kanalymyzda futbol täzelikleriň ikinji bölüminiň soňuna gelýäs. Toparymyň edýän işini halaýan bolsaňyz goldap, laýk, jaňjagaz hem-de teswir ýazmagy unutmaň. Täzeliklerden habarly boljak bolsaňyz siziň goldaw bermegiňiz Dünýä Futbol kanalynyň mundan beýlägem täze täzelikler bilen geljekdigini ynandyrýan. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçäk hoş sag boluň.